Wel, mae'r tywydd braf i ni wedi bod yn cael yn ddiweddar wedi diflannu am heddi, sy'n rhoi cyfle i ni wneud jobyn sydd wedi bod yn aros amdano ni ers sbel fach. Cwpl o flynyddau nôl, fe blanon ni um, lwyn o blanhigion hornbeam yn mynd lawr y ffin y tŷ. Yn y cyfamser, roion ni fyrddau lan ac fe olygodd hynny bod lot o'r planigion yma dros ben. Be mi'n mynd i wneud nawr yw, yw codi rai sy'n ar ôl, y rai sy'n heb gartre a roi nhw yn y berth tu ôl i ni. A hefyd llanw mewn ambell i fwlch yn y berth weilod lle mae ambell i blanhigyn wedi marw, so jyst planhigion i gymryd lle reina. Wel, dwi 'di dewis yy codi un o'r planhigion iacca sy ar ôl 'ma. Yr unig beth yw fi'n credu falle bydd yym gwreiddyn itha mowr arno fe wedyn 'ny ma' hwn yn myn' i olygu lot o bali fi'n credu o a os 'yf fi am osgoi niweidio gormod ar y gwreiddie gewn ni weld faint o wreiddie sy 'dy gen nawr.

A 'na gyd sy isie neud nawr yw plannu hwn mor ddwfwn ag allai yn y twll.

Wel, um, wi nôl yn y tŷ gwydyr. Uh, fi'n gweld bod, uh, bod pethau'n dechrau cynhesu, bod y pridd yn dechrau twymo tyn bach. Wedyn ni, wi'n gweld um, plannu pethau eitha tyner fel cynna bens, ffa dringo, uh, ar y gorwel yn, yn prysur agosau. Sdim byd gwell Na'r yym cina bêns go iawn, y rai hir sy'n tyfu'n dal, reina sy'n yym rhoi blas o'm mhlentyndod i fi achos oedd 'y nhad yn lico tyfu reina bob haf. Wedyn 'ny 'na be fydda i'n neud yw plannu peth o hade reina mewn potie ac unwaith bydd reina wedi dod yn barod alla i alla i celedu nhw off wedyn 'ny tu fas, dod â nhw nôl mewn gyda'r nos ond ymhen rhyw wythnos fach byddan nhw'n barod i blannu mas a 'na be fydda i'n neud. Wedyn 'ny heddi fi'n mynd i hau nhw. plannu rhyw fodfedd a hanner o ddyfnder. Um, un o'r cyn y bens ma, reit yng nghanol y pot. Gan wneud yn siŵr bod e'n gorwedd ar ei ochr a dim yn fflat achos mae mwy o siawns 'da ge i i ddod i egino os yw e'n gorwedd ar ei ochr yn hytrach na ar ei fola. Mae ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o blynigion.

Gadewch i fi gadw chi yn y pictiwr ynglyn â beth sydd wedi bod yn digwydd yn yr ardd yma yn yr yn un arall o'r fideos mwyaf cyffroes welwch chi ar, ar, ar y we y dyddiau hyn. Yn y gwelyau mae um, Mae'r ffa yn dod mlaen yn dda. Yy, blanes i ryw, um, beth oedd hi nawr, erbyn hyn, rhyw dair wythnos a hanner yn ôl, a maen nhw'n dod mlaen yn gryf. Drws nesaf wedi plannu mwy, fel bod rheini'n dod yn hwyrach, fel bod cnwd yn dod yn, yn hirach yn ystod y flwyddyn. Mae'r garlleg yn dod mlaen yn arbennig o dda. Um, o'n i'n ofni falle fydde un cnwd yn methu, un math neu ddoi fath yn methu, ond mae, mae'r tri nawr Ar ôl yr un ddechreuodd yn gryfach na'r lleill, mae'r tri wedi dechrau dangos nawr, a fi'n siŵr gaf i uh, wely llawn o arlleg fyna. Um, draw fan hyn, i ni wedi codi um, ffyn cyn a bens, a thyddoion yn ni lawr i lan yr afon rhyw wythnos yn ôl i dorri ffyn yn dawel bach o'r cloddiau a dod yn nhw'n ôl. Dyn nhw'n pethau streit a welodd dyn eriod, ond um, fe wnawn nhw'r tro. A roion nhw ddigon o afel wedyn i'r i'r ffa sy'n um, sy'n gobeithio mynd i ddod yn y potiau sydd â fi yn yr uh, y tŷ gwydr. Nawr, y gwely problematig i fi, fi oedd yr un lle tries i hau rhyw spinach, um, ffindes i mewn pacyn, os cofiwch chi, a hefyd uh, beetroots, a dyn nhw ddim wedi dod o gwbl. Uh, mae, ma, fi'n mynd gwybod, fi'n rhyw amau felly taw adar neu falwod, beth bynnag sy'n dod i fwyta nhw. Maen nhw wedi wneud eu jobyn yn dda iawn a mae'r rheina wedi cael eu chwalu'n llwyr. Wedyn ni fi'n mynd i roi'r gwely 'ma drosodd i dyfu'r courgettes welwch chi fan hyn. Ie, wedyn ni, um, fel y gwelwch chi, mae yna blanhigion yn torheilio, yn trial um, dod yn gyfarwydd â'r uh, amodau tu fas i'r tŷ gwydr. Ychwanegiad dweddar i'r teulu o gafne sy yn yr ardd yw'r yym cafan dŵr arian 'ma nes i brynu cwpl o ddwrnode yn ôl o'n i'n redeg mas o le oedd isie tyfu moron a phersli a bach o coriander a ryw ryw yy berlysie fel 'na. Wedyn ni, dyna be nes i, oedd prynu un o reina, tyllu'r gwylod a, a'i lanw fe y pridd a compost, a mae hwnna'n awr yn wely i berlysiau a moron leni. A wedi sylwi hefyd bod yr hade oedd dros ben yn y gwely Yy, nasturtium, o'n i wedi tyfu planhigion nasturtium, maen nhw'n rhai sy'n hau'u hunain mor rwydd, a maen nhw wedi gwneud leni eto, a mae sawl planhigyn bach yn dod, ond o'n i wedi sylweddoli'n gynnar bod yr, yy, y sliwod neu'r malwod yn dechrau bita nhw, wedyn ni, beth fi wedi trial leni yw, um, gan bod ni adre bob dydd ac yn cael brecwast bob dydd, a gan amla ni'n cael wy, neu ddau, yr un, Wi'n cadw'r plisgyn, y mashcal, ac yn ei falu fe yn fân iawn, a fi wedi clywed bod, bod pethau fel sliwod a malwod ddim yn lico um, trafeilu dros rein er mwyn cyrraedd y planhigyn. Wedyn ni, yn lle roi rhyw hen wenwyn lawr a rhyw gemegion, fi wedi rhoi'r mascal ma wedi falu'n fan uh, lawr yn lle hynny, a gawn ni weld sut mae'n mynd. Mae'n mae, e, mae edrych fel sef yn gweithio'n iawn hyd yn hyn.

A dyna fel mae'r ardd ar y foment, ond y jobyn sydd 'da fi heddi, dyw e ddim yn jobyn mowr, a mae'n jobyn um, fi'n disgwyl mlaen ato fe, yw uh, ges i bot o shifis gyda whar sbel fach yn ôl i blannu rhywle yn yr ardd, a fi'n credu ta'r lle gorau iddyn nhw yw wrth ymyl y tŷ gwydr lle mae mae yna um, fynt a uh, ffenel yn barod yn tyfu. Wedyn ni wneud hwn gwblhau'r llun o ran perlysiau sy'n tyfu o gwmpas y tŷ gwydr.